E, ýurtdaşlar, men size ýene bir gezek ýüzlenip aýdýan. Şu siziň ýa biziň hemmämize soňky mümkinçilik ýa-da soňky pursat. Soňra bular ýaly pursat biziň elimize gelmez. Şu öňümizdäki 2-3 aýyň içinde ýa biz ýurdy almaly, ýa-da ýurtdan eliňizi üzüp, kim nirde galýan bolsa, başyňyza görüberiň. Ondan soňra, aý eýle boldy, aý ýa beýle boldy, Amerika bizi gollamady, Orsýet bizi goramady. Orsiýa sizi hemmäňizi gul edip, gyrnak edip saklamaga ýa ýok etmäge ursat berdi. Men näçe gezek aýtdym, ezop dili bilen şu türkmeniň nebit çykýan ýerlerinden türkmeni kowup, hany orsiýa öz tatarlaryny getirip goýdy diýip. O türkmen gerek ýaly otaýdy Balkan welaýatyn. E, indi aňyrda Mary welaýaty bilen eme bar, e, aýdaly, e, Lebap. A muňa da getirip hytaýlar sokdular. Ýetişmeliginden hem türkmen gyzlaryny, zenanlaryny Hytaýa ara berýärler. Soň indi bulan garny garsa boldy, indi bular eýýäm hemmesi Hytaýyň graždanini. Ýetişibildiginden ýaşlarymyzy Hytaý ugrat şu taýda okadýarlar nebit-gaz ugrundan beýlekiden näme üçin oba hojalyk ugrundan okadanaklar sebäp olara türkmeniň depesinde gamçylap urmak üçin brigadir gerek Hytaý dilini bilýän Nüzer siz şu zatlara düşüneňzak hä ýurtdaşlar hiç birimize halas bolmak mümkinçiligimiz ýok ýatdan çykaryň şony eger göreşilmejek bolsa eger janyňyzy orta goýmajak bolsaňyz ýok şol döwlet bize ine Menden başga siz indi ýylmap, ony ýumarlap aýdyljak sözem ýok, mende söhbedem ýok. Sebäp indi dereje ýetjek derejesine ýetdi. Şu mahal bütin dünýä lerzana gelip durka, sizem özüňizi görkezmeli. Aý ine, türkde olmyş, Polşa gitseň bolýamyş, Germaniýada pylan zat berilýämiş. Belan sapam ýok siziň. Şu mana şu halkymyzyň şu kyn ýagdaýyny ullanyp, o men iki üç gün aktiwist, boktwist diýip gaçyp gidenler bar. Sizede zat ýok. Erti ene Ýewropa döwletlerinde-de sagçylar orta çykdylar. Häzir ine şul aýyň ahyryna Germaniýada saýlaw geçmeli. Şoňa gabatlap dälmi düýn hany ýene-de Mýunhende bir arabyň birine ene maşyna mündirip gyrkdan gowrak adamyň üstünden maşyny döwelek geçen. Şo saýlawda sagçylara ses berilsin diýip edilýän prowokasiýa. Ondan sagçylar gelenden soň, şo Germaniýanyň içinde ol arassalarlar. Nemysler galýar, galaňyz güm boluň diýip. Ine, şwedlerem şon eder. Eýýäm ine, bilen sagçylar aýdyp otyr, bu taýda bize bir, bir milliondan iki million aralygynda adam gerek däl. Ýogsa, bilen ähli milleti on milliona ýeter-ä. Ine, ine, şeýdip-ä siz öz halk döwletiňize eýelik etmejek bolsaňyz, ertir dünýä zibilhanasyna taşlarlar hemmäňizi. Hany, Amerikadan eýýäm çykaryp başladylar. Siziň nämäňiz gowy? Üýtgeşik ýa Amerikadaky türkmenlerden. Olaram-a garyp bolup otap giden-ä. Ýa ogurlyk edip gidendir, ýa bir başga zat, ýa biriniň hasabyna. Nobel baýragynyň emesi laureaty gidene Amerika ýaşamaga. Ýa bir döwür şol eme boýunça kwota bilen Green card diýýär, şo bilen gidendir, ýa Amerika äre çykandyrlar, ýa Amerikada öýlenendirler, ýa okuwa diýip gidip şo taýda kelleli işleýän, işini bilýän bolsa Amerikalylar dymmaýarlar adamlar gerek, Taýland gadyny şolary goýandyrlar. Hemmejik ol ýurduň içini talap giden adam diýip aýtmak bolmaz Amerika gidenler, elbetde.